Hanlıq sülelesi tarihınıñ eñ belli müellifi Halim Geray öz kitabınıñ bir qısmında on altıncı, on yedinci asırlarda Aqmesciti birinci camini, Ğazı Geray ekinci qurğanını qayd ete. Amma ne yerde o cami olğanı aqqında malümat qalmadı. Mında, büyük ihtimal ki, söz Qırım kârizleri aqqında kete, olar bir çoq Qırım hanlığı şeerlerinde olğan. Aqmescit de, elbette ki, istisna degildir. Yer altında qurulğan galereyalar tübünde keramik borular yerleşken edi, olar yardımınen hamamlar, Selsebiller, çeşmeler ve yerli sakinlerniñ evine temiz suv kele edi. Bu, orta asır suv boruları yigirminci asırnıñ ortasına qadar bozulmayıp çalışqan. İhtimal ki, Arslan Geray hannıñ vaqıtında Aqmescitte Çoqurca adlı yañı cami qurulğan. Aqmescit şeeriniñ tarihiy, medeniy abidelerini tedqiq etmek içün eñ güzel ilmiy eserlerden biri Bu, qadı asker kitapları. Bu menbaalar yardımınen belli ki, hanlıq devirinde Aqmescitte eñ azından beş maale bar edi, Büyük Cami malesi, Mehmet dede malesi, Çingene malesi, Qaya astı malesi ve Bölükbaşı Baki malesi. Büyük meraqnı Mehmet dede ve Bölükbaşı maleleri doğura. Büyük ihtimal ki, bu maleler camilerni qurğan müendis ve mimarlarnıñ adlarını taşığan ve bu camiler etrafında endi maleler peyda olğan. Aşada añlatacağımız malümatlarğa esaslanıp, bu camilerniñ tarihını, olarnı qurğan ve qurulışında iştirak etken insanlarnıñ tercimeye alını Ögrenmek mümkün olacaqtır. Bu defterleriniñ birisinde Aqmescitte biñ yedi yüz elli üç senesi Arslan Geray Han Dört Çeşme ve şimdiki Aqmescit şeeriniñ sıñırlarına kirgen Bor Çoqraq qasabasında da bir çeşme qurğanı aqqında malümat bar. Bu vesiqada da qayd etile ki, bu episi çeşmelerini baqmaq ve tamirlemek içün Arslan Geray vaquf teşkil etmege emir etti.
Resmiy taqdirname ve vesiqalarda qayd etilgenine köre, qalğa Ulu Sultan ve İffetli Hakanlarnıñ taht varisi olaraq keçi edi. Mengligi Rayhan, ikmetli bir siyasetçi olaraq, özüniñ büyük oğlunı mirasçısı ve taht saibi olaraq yetiştire eken. Mengligi Rayhan seferge çıqmağa azırlanğanı vaqıt, divanda ulemalar oña sual berdi. Qırımnı kimge qaldırasız? Mengli Giray böyle cevap berdi, Büyük oğlum Qalğayğa. Bu, mirasçı olğan Muhammed Giray içün ükümet idareciliginde bir imtian edi, ve eger ki seferde Mengli Giray hanğa bir şey olsa, o, tahtqa keçecek edi. Muhammed öz vazifesini güzel becergeni içün Mengligi Rayhan seferden qaytqan soñ onı Kalga olaraq resmiy tanıdı. Ondan soñra Kalga devlet şurasında er vaqıt hannıñ sağ tarafından oturıp başladı. Bu anane episi Kalga unvanınıñ şehzadelerine adet olaraq keçti. Qırım hanlığınıñ bütün tarihı devamında Kalga rolüni hannıñ eñ yaqın aqrabaları alğan. ağaları, oğulları, eki doğmuş qardaşları, torunları, dayı ve atta ögey balaları. Qalğa olaraq olardan eñ aqıllısı, mesüliyetlisi ve küçlüsi tayin etile edi. Ekseriyetnen mirasçını hannıñ özü belgilegen.
Kalga Sultan, handan soñ devlet içinde birinci şahıs ve onıñ mirasçısı. Eger de han ölse, yañı han seçilgenine qadar devletiniñ yolbaşçılığı Kalga Sultanına keçe edi. Çoq vaqıt aynı kalga kelecek han olaraq saylanıla edi. Bütün Qırım hanlıq deviri devamında yetmiş doquz şehzade Kalga Sultan unvanında bulundı. Amma olarnıñ tek otuz ekisi soñra han olaraq saylanıldı. Qalğa giraylar sülelesinde episi şehzade-sultanlar arasında eñ emiyetli ve esas kişi edi. Qalğa çet el ükümdarlarnıñ elçilerinen muzakereler alıp barmağa aqqa saip eken. Bu künümizge qadar Qalğa sultannıñ Reç Pospolitaya, İsveç, Daniya, Avstriya, Prussiya ve diger devlet temsilcilerinen alıp barğan mektüpleri saqlanıldı. Eksiretnen bu kibi mektüpler Aqmescit sarayından yazılğan. Avropa memleketleriniñ ükümdarları da cevaplarnı bu sarayğa yollağanlar. Kalga Sultan hanlıq askerleriniñ baş komandanı olaraq Bütün devlet mudafalıq işlerini alıp bara edi. Eger de han özü bir de bir savaşta iştirak etip olamasa, altmış biñ asker ordusınıñ idareciligini o öz başına ala edi. Savaş olmağan vaqıtları ise o bütün mırzalarınıñ faaliyetini teşkerip nezaret ete edi. Qalğa sultannıñ taqımı devletniñ yolbaşçısınıñ taqımına oşa edi. Qırım tatar devletiniñ ekinci yüzüniñ de özüne has divanı bar eken, anda defterdar, divan efendi, qadı ve vezir kibi hızmetkârlar kirgen. Aqmescit şeeriniñ cenüp-ğarpiy tarafında muhteşem Salgir-saray ya da Qalğa-saray adlı sarayı ve memuriyeti yerleşken. Anda Qalga divanınıñ oturışları keçirmek içün bol bir zal yapılğan.
Esas rezidentsiyadan, yani saraydan ğayrı, Qırım Hanlığınıñ ekinci müim şeeri olğan Aqmescitniñ idareciligine daa etrafta yerleşken üç yüz altmış köy kire edi. Qalga Sultannıñ idareciliginde daa Qarasuvbazar şeeri bar eken. Mında qalğanıñ Sultan sarayı yerleşken. Qalğa Qarasuv bazarğa kelgeni vaqıt mında yaşay edi. Eski Qırım da qalğanıñ idarecilginde edi.
Aqmescitten Keriçke qadar topraqlar Qalğa Sultanğa ait edi. Demek, Alma özeniñ başından Çatırdağa qadar bu episi topraqlar mirasçı şehzadanıñ qalğalığına kereydi. Bu topraqlardan da ğayrı han mirasçısınıñ kârı, Qarasuv bazar ve Kefe gümrük qaneleri ve Ora gülüniñ keleri ketireydi. Qalğanıñ mal-mülkü ve topraqları devlet malı sayılıp, miras olaraq keçmey edi. Mirasçı şehzade öz mal-mülküni ya da toprağını tek vaqtınca qullanmağa bermege aqqı bar edi, eger de vaqtınca bu mülknen Qullanğan saip vaqtını sürmege istese, o, yañı qalğağa muracaat etip, mahsus tamğa almağa kerek edi. Şeerniñ nizamı ve muabbetligini qalğa taqip etmek mecburiyetinde eken. Bu künge qadar Aqmescitniñ iç bir sakini Qırım hanına qalğanı şikâyet etkeni ile bağlı vesiqa tapılmadı. Bu, daa bir kere devlet mirasçısınıñ itibarına pek diqqat etkenini Yerli sakinlerniñ ayatını güzel ve qolaylaştırmaq içün elinden kelgenini yapqanını isbatlay. Aqmescit içün hucur vaziyet biñ yedi yüz seksen üç senesi yüz bere. Qırım Hanlığına Rusiye imparatorlığı tarafından biñ yedi yüz seksen üç senesi yapılğan işğali, bütün Qırımnı deñiştirdi. Birinciden, bu deñişmeler şeerlerge tesir etti. Tarihiy izlerini silmek içün ve bu topraqlarınıñ saiplerini saqlamaq içün rus siyaseti şeerleriniñ adlarını deñiştirip başladı. Aqmescit istisna olmadı, o, guberniya şeeri olıp qaldı. Ad deñişmesi daa eñ büyük felâket degil edi. Qurulğan Tavriya guberniyasınıñ birinci general-gubernatorı sözde qazma işler manaçığınen qırımtatar milliy medeniy abidelerini yoq etmege başladı ve birinci bu cedvelge Aqmescitteki qalğa-saray kirdi. Onı temeline qadar yıqıp yoq ettiler. Bugünki kebir camiden ğayrı Aqmescitniñ eskiden qalğan ululığını iç bir şey hatırlatmay. Biñ yedi yüz seksen beşinci seneden başlap Aqmescit resmiy şekilde Simferopol kibi adlandırıldı. Amma yazıqlar olsun ki, şeer öz acayip qırımtatar müitini coydı. Men Biyana, nevbetteki programmamızda körüşkence.